Gynna, lladd, rhyfel, dyna gyd ydi gemau dyddiau yma, de? Roedd gemau fel Call of Duty neu Battlefield yn gallu adlewyrchu rhyfel go iawn. You have an Scuse me, Sawl front line mae Kevin Spacey wedi gweld? I'm Will's father.
Press square to pay respects. Angladd, gwaetha, rioed. Beth amdano rhywbeth sy'n trin rhyfel efo dipyn bach mwy o barch? O, ar ba gonsol ma' hwnna ta? Consoles!
We don't need no stinking consoles! Croeso i fyd Warhammer, dyma lle fyddwch chi'n ail greu rhyfel fel mae o go iawn ond bod 'na orcs a bod chi ar ben bwrdd. Be di'r stori efo'r Lego? A dim ffigyr's Warhammer di rhein. Wel sori, dwi'm di gael lot o amser rhwng hwfro'r llawr, golchi llestri, golchi dy drôns di, rhoi cusan i ti amser gwely, a dyma'r diolch dwi'n cael, dyma'r diolch dwi'n cael! Isio gêm ta be? Ie. Wnaeth Wham ymddangos gyntaf yn 1983 wedi ei gyhoeddi gan Ian Livingstone. Wow wow wow wow wow wow, be ti'n neud? Monolog am hanes y gêm. Fedrwn i ddim chwarae heb gael monolog am hanes y gêm. Wnaeth Wham ymddangos gyntaf yn 1983 wedi ei gyhoeddi gan Ian Livingstone, yr un dyn roddodd enedigaeth i Lara Croft ar llyfrau fighting fantasy. Uffar o groth gen y boi. Er bod y rheolau wedi dechrau'n hollol ddryslyd ac wedi eu cyflwyno mewn ffordd hynod o amaturaidd, wnaeth o gydio yn achymeg y genedl beth bynnag. Y genedl?
Wel, dynion tew fy barf, gan fwya'. Nice one.
Ac yn 1987 fe ddaeth fersiwn ffiwturistig o'r gêm, Warhammer 40,000, yn fwy poblogaidd nag erioed. Achos dim ond un peth sy'n well nag orc, orc efo gwn. Gawn ni chwarae rŵan! Ie, iawn, pwy ti isie bod? Dwn i'm.
Noreen? Wel, paid â rhuthro mewn i penderfyniad. Beth yw ni'n cael golwg ar rhai o'r dewisiadau? Be?
Na! Beth am gychwyn efo'r Tomb Kings, gwlad o mummies a'r undead yn benderfynol o droi'r cloc yn ôl ac ail-gyflwyno traddodiadau barbaraidd y gorffennol pell? Hmm, swnio dipyn bach fatha Gwilym Owen i fi. Yr Ogre Kingdoms, creaduriaid mawr creulon sy'n treulio'r rhan fwyaf amser yn bita ac yn fodlon gwneud unrhyw beth am aur. The Boy Go Compare 'na. Y Lizard Men, creaduriaid sleimi dieflig wedi gyrru dan ddaear oherwydd bod nhw'n gythreulig o ddrwg. Jonesy. A'r Skaven, hanner dynion, hanner llygod mawr, golwg y diawl arnyn nhw, yn drewi yn fudur ac yn hoff iawn o dechnoleg. Yy, na, does neb yn dod i'r meddwl. Gewn ni chwarae rwan plîs? Wrth gwrs mae Warhammer wedi gadael y bwrdd erbyn hyn ac wedi neidio i gemau fideo ac i fewn i ffilm.
Mae yna lwyth o gemau strategaeth wrth gwrs fel Dark Omen a hwn, Dawn of War, gemau dwfn, braidd yn ara deg, fel Gwyddbwyll neu yy yy yy sori. Warhammer 40,000, Space Marine, mae welliant bach o saethu, fel Gears of War, ond ddim yn cymryd y peth yn stupid o ddifri, na chi? Ych! Na chi neis. A wedyn dyna'r un ffilm Warhammer, Ultramarines, atho'n syth i DVD. Ych, ti o ddim yn dda iawn! Decius I.
Nawr, dyw Warhammer ddim wedi cael yr un renaissance o boblogrwydd â gemau bwrdd, a wneith e byth cyrraedd yr un lefel â gemau fideo. Mae'n costio ffortiwn i cael army at ei gilydd ac yn cymryd amser i ddysgu'r rheolau, ond os chi'm eisiau cymryd rhan mewn rhyfel go iawn y byddech chi egni a'r brwdfrydedd yna gallech chi wneud lot wath na cael gêm o Warhammer. Hei! Fi'n barod nawr, ti isie gêm?
O, cŵl. Sut mae chwarae ta?